Lufuno ndi lwa vhavhili wa vhuraru ndi muluṱani hu na vhaṅwe vhathu vhane zwenezwi musi vha na vhafunwa vhavho vha funesa u pfha mafhungo manzhi manzhi uri hei ndo mu vhona nga hafho a u kho ni ita zwigede tanu ni muthu a sia a tshi kho itisa vhone zwithu zwine ene a zwi iti. kha mufunwa wawe kana kha munna wawe kana eh, kha mufumakadzi wawe ha zwi iti a ya a vha itisa zwezwo vhone vha vha vha tshi khou vhilinganya relationship yavho vha tshi ya phanḓa vha vha vha khou vhilinganya mbingano yavho vha tshi ya phanḓa ngori vhone tshiṅwe na tshiṅwe na tshine tsha fanela u sengiwa lufhirani lwo valiwaho tsha fhelela hone vha ya tshi bvisa vha ya vha tshi anḓadza muthu e e u khou ni ita zwenezwo hai muṱaleni na muṱala ni tshi to fhedza u muṱala ngori inwi na ni tshi khou ḓiya ni tshi mu anea ni tshi mu anea a ya mu tevhelela nga khonani na wana hu ene o no khou swiela hangei kana na wana eh, hu ene o no khou vuwa hangei ngauri inwi kana vhone Vhathetshele vha ṱoḓa ngeletshedzo kha zwithu sa ṱoḓi ngeletshedzo hmm? hu na ngeletshedzo dza tsini tsini hmm? dza musi vha tshi khou tou somulela muthu zwa halwani zwa haṋwani vha tshi khou ṱoḓa ndededzo yawe vhavha vha tshi khou vhudzisa muthu wa wrong. ha vha na ngeletshedzo dzine vha ḓo ḓi tou dzi pfha dzi tshi khou ambiwa nga muthu a sa ḓivhi mafhungo avho vha ṋanga uri hezwi zwi nga ntshumela fhedzi hezwi zwo tou ri vhone vha ye vha tshi vhudzisa word by word uri ṋamusi o ri mini kha nṋe nṋe nda ri tshikene khaye is it okay vha tshi khou vhudzisa muṅwe muthu Zwo khakhea. A vha nga muvhanḓi mufumakadzi wavho a vha nga muvhanḓi munna wavho musi vha tshi kha ḓi thoma vha vha ya vha vha vha songa mutumba na ṱhama dzavho vha songa mutumba na na mashaka avho vha mu anḓadza vha mu anea a zwi nga iti zwone vha ḓo vhuya vha na vuvu vhone uri mukene na mukene vha ri hoyu muthu ha ngo amba na nṋe zwavhuḓi nahone ha ngo tea u limiwa hezwinoni ndi tshi khou mu itela tshigede kana ndi tshi khou ambisa hani naye kana ndi khou ṱwa naye ndi khou mulema. Munna ha limiwi nga nga u ṱuwa naye ndi funa u ṱuwa nda yo ṱwa ha vhangani vhanga nda hangwa uri hu na dzi responsibility dzine sa mufumakadzi ndi funela u vha ndi tshi khou ndi nadzo kana hu na zwithu zwine nda mishumo ine nda funa u vha ndi khou i shuma hayani ndi tshi khou shumela mini wa munna na wa munna u na mishumo ine a tea u vha a tshi khou i shuma hafha hayani a khou shumela wa mufumakadzi zwi tshi khou creator bond. vhone vha ya vha vhudziwa zwo ri hai munna kana mufumakadzi is not supposed to be your friend u ḓo ni delela vhone vha tenda nga muthu ane a khou vha vhudza a muḓini wawe o dzula na muṱa wawe vhone vha tshi to ṱuwa soko shilikiti vhuphutheili ḽo wana munna ḽi khou ita zwo gidima na zwiṱaraṱa kana buphutheli ḽo wana mufumakadzi wa vhukuma ḽi khou ita zwo gidima na zwiṱaraṱa vha songo thetshelesa ṱoḓa ngeletshedzo kha zwithu sa ṱoḓi ngeletshedzo lufuno ndi lwa vhavhili ndi ndi thendelano ndi relationship ya vhavhili ni to gudisa hani uri nṋe ndi funa tshikene u ḽa u funa tshikene hai vhone vha ḓovha vha kho ṱoḓa ngeletshedzo vha ḓo xela nga maanḓa a vha nga mu vhanḓi hoyo mufunwa wavho ngori vhone vha dzula vha khou thetshelesa tshiṅwe na tshiṅwe na zwi songo fanelaho ende vha dzula vha khou koṱopola mafhungo fhethu hu si na mafhungo ah.